Majo, dann begréissen mer Äech ganz häerzlech als Deputéierte vun déi Lénk op dësem Presseiessen vun eiser parlamentarescher Fraktioun an dësem ganz bukolesche Kader, wéi Der gesitt, wou mer och schon d'lescht Joer hei waren an wat och schon e bëssen esou e politesche Statement ass ronderëm Froen, déi jo an der Gesellschaft diskutéiert ginn, Integratioun vun Refugiéen, dat hei ass, mengen ech, e Beispill dofir, wéi dat ganz, ganz gutt funktionéiere kann. Ech ginn awer elo direkt dem David Wagner d'Wuert, deen ufänkt mat eisem parlamentaresche Bilan, wann ee sou soe kann, vun deene leschten 12 Méint, wat awer natierlech virun allem heescht zënter de leschte Wahlen. David. Merci Marc. Also ech wäert versichen net ze laang ze schwätzen. Mir hunn ofgemaach, datt mer eis awer kuerz halen. Parlamentaresche Bilan, dat ass e Bilan u sech vun 8 Méint. Mir wëllen eis awer e bëssen op e puer, just 3 Punkte konzentréieren, déi an eisen Aen och wichteg sinn, well déi al-nei Regierung, mat där mer ze dinn hunn, wou just e puer Verschibungen, Kräfteverschibungen stattfonnt hunn, déi intern, eng Stäerkung vun deene Gréngen an soss eng Schwächung vun deenen aneren zwee. Déi al nei Regierung, déi steet virun enormen Erausfuerderungen a Wierklechkeet, déi d'Land betreffen. Eng Erausfuerderung ass Weiderhin d'Wunnengen, déi zweet Erausfuerderung ass de Klima an déi drëtt Erausfuerderung ass d'Fro, an eisen Aen och, wann een d'Situatioun op der Welt gesäit, vu Krich oder Fridden. Ech giff se net hierarchiséieren, mee iergendwéi muss ee bei enger ufänken. Et ginn natierlech nach aner Sujeten iwwert déi ee muss schwätzen. De Marc wäert och nach op aner méi aktualitéitsgebonne Sujeten och nach schwätzen. Mir sinn eis awer der Meenung, datt par rapport zu deenen groussen Erausfuerderungen, datt d'Regierung sech net onbedéngt bewosst ass, wat dat alles bedeit. An niewebäi gesot, weess Dir jo net, mee et huet een ëmmer och méi Ekonomisten weltwäit, déi warnen virun enger méiglecher Weltwirtschaftskris, déi vläit op eis duerkomme kéint an déi d'Spill nach kéint staark veränneren. Mee doriwwer diskutéiere mer elo net haut. Mir wësse jo net, wéini wat a wou kéint geschéien. Mee dat muss een am Hannerkapp behalen. Fir d'Rentrée ass ugekënnegt direkt d'Fro vum Logement an d'Logementsgesetzgebung soll och geännert ginn. Mir mierken do, datt par rapport zum viregten Logementsminister d'Madame Tanson op jiddfer Fall, si huet jo grad ugefaangen, si huet och keen einfachen Dossier u sech, mee voller Tatendrang ass, wat den ëffentleche Volet vum Logement geet. Dat heescht, datt de Fonds du Logement oder d'SNHPM sollen opgestockt ginn, solle weiderhi méi bauen. Ech mengen, gëschter war och nach e ganz spannenden Interview vun der Madame Dupong an dem Här Ertringer am Lëtzebuerger Wort. A wann een dat liest, do mierkt een awer, datt och mat, trotz allen Efforten, am ëffentleche Bau an och wann d'Efforten nach méi grouss ginn, datt et weiderhin net wäert duergoen. Datt wier eng Drëps op e waarme Steen. Den Här Entringer schwätzt vu seet, wa mer et hikréien 500 Wunnengen d'Joer ze bauen, dann ass dat scho verdammt vill. De LISER, l'Observatoire de l'habitat, viru kuerzem waren se jo och nach an enger Kommissioun, déi soen, vun 2018 bis 2030 mussen tëschent 81.000 an 100.000 ongeféier Wunnenge gebaut ginn, dat heescht an enger Moyenne vu 6.200 bis 8.000 Wunnengen d'Joer. Do mierkt een, wéi grouss den Ënnerscheed ass a wéi Wéi insuffisant et ass, nëmmen am ëffentleche Wunnengsbau dorobber ze pochen, quitte datt et natierlech wichteg ass, an do soll een och alles ënnerstëtzt, fir datt et an déi richteg Richtung geet. Mee de grouse Problem, dee mer hei zu Lëtzebuerg hunn a wou mer der Meenung sinn, datt dës Regierung net wëlles huet unzepaken, souwäit mer verstanen hunn, an dat ass de grouse Knackpunkt, dat ass dee vun der Buedemspekulatioun. Mir soen dat zënter Joren. An endlech ass et och beluecht ginn, och virun e puer Méint, och vum LISER, wou gewëssen Deputéierter op eemol erstaunt waren, well wa mir eppes soen, da lauschtere se net no, a wann en aneren dat bestätegt, gëtt endlech awer och gesot, ah hei, déi Lénk louche guer net sou falsch, mir hunn. Déi Fakten an déi Zuel jo och net selwer erfonnt, muss ee sech nëmmen dofir interesséieren. D'ëffentlech Hand huet zur Zäit nëmmen 309 Hektar, also 11 Prozent vum Buedem gehéiert der ëffentlecher Hand. Dat ass ganz wéineg. Dat heescht, de Rescht ass a privater Hand an et konzentréiert sech och u sech an den Hänn vun e puer Sociétéiten, vun e puer Promoteuren a Sociétéiten, déi och nach komplizéiert opgebaut sinn iwwert verschidde Fongen an esou weider. Dat heescht, mir sinn hei konfrontéiert mat grousse Spekulanten, déi u sech d'Land fir sech verpachten. Wat maachen se domadder? Bauen se? Bauen se net? Mir wësse ganz einfach, datt si u sech d'Schold droe fir datt mer jo déi phänomenal Explosioun vun de Präisser um Wunnengsmaart hunn. Si si Schold drun. Mee natierlech gëtt et och eppes wéi d'Politik, et gëtt eppes wéi eng Regierung, et gëtt natierlech och eppes wéi eng Chamber. Mir si bereet de Kampf opzehuele géint déi grouss Spekulanten, well aneschters wäerte mer dee Problem net léisen. A wann dës Regierung dat net wëllt maachen, da wäert dee Problem net geléist ginn. An deen ass lo horrend. Mir hunn elo nach eng Hausse erëm eng Kéier dëse Mount vu sechs eppes, sechs Komma eppes Prozent vun de Präisser. Et muss een de grousse Spekulante ganz einfach de Kampf erklären an dofir suergen, datt rëm d'Mënschen hei zu Lëtzebuerg iwwer an d'ëffentlech Hand, iwwert de Buedem kann decidéieren an och dofir suergen, fir datt jidderee sech ka logéieren. Déi zweet grouss, den zweet groussen Noutstand, dat betrëfft d'Welt an et betrëfft Lëtzebuerg an dat ass d'Fro vum Klima. Mir haten nach virun e puer Méint an der Chamber eng Diskussioun lancéiert, wou mer gefrot hunn, datt d'Urgence climatique misst ausgeruff ginn hei zu Lëtzebuerg iwwert eng Motioun. Déi ass vun der Majoritéit net akzeptéiert ginn. Dat hätt an där Motioun, wollte mer u sech soen, et war net nëmme symbolesch, mee datt an all Aspekt vun der Politik muss dofir gesuergt ginn, datt mer all déi Klimaziler kënnen erreechen. A mir mierken jo ëmmer schlussendlech, datt d'Zäit ëmmer méi katastrophal gëtt, datt mer ëmmer manner Zäit hunn, fir iwwerhaapt dofir ze suergen, datt d'Welt an deem Zoustand bleift, wou se elo ass. Mee dat Eenzegt, wat een héiert, dat ass éischtens, och vum Här Turmes, dat ass dee Fantassem vun der Elektromobilitéit. wou een natierlech ka soen, jo an engem, an enger éischter, éischter Phas huet ee vläit manner CO2, mee dat ass strictement keng Léisung. Et wäert fierchtlech vill Energie friessen, et gëtt mat raren Äerde geschafft, a wann ee bedenkt, wann déi ganz Welt oder déi ganz industrialiséiert Welt mat Elektroautoe gi fueren, dann hu mer an der Energiefro strictement näischt geléist. An da si mer an der Ofhängegkeet och nach vu raren Äerden, a mir wëssen och, wéi déi verschafft ginn, wat natierlech net eis dozou soll beweegen, ze vergiessen, wouhier de Pëtrol kënnt, well et gëtt och ëmmer vergiess, datt och do vill Mënscherechtsverletzunge verbonne sinn. Dat heescht, et muss een an eng ganz aner Richtung goen, et muss een am öffentlechen Transport goen, et muss een ëmmer méi fortkomme vum Individualtransport, mee dofir brauch ee ganz gudden ëffentlechen Transport, well d'Leit sinn och bereet, deen ze huelen, mee wann en net zur Verfügung steet, da kann een net aneschters. An dono gesäit een, et huet ee sou Projete wéi Google, et huet ee sou Projete wéi Fage, déi Jogurtsfabrik, déi Waasser wäert, fierchtlech vill Waasser wäert consomméieren, déi fierchtlech vill Energie wäert consomméieren. A grad do Dat si Plaze wéi Faye, do hätt ee kéinten sozial an ökologesch Betriber opbauen. Neen, dat maache se net. A mir hunn e Problem beim Waasserkonsum hei zu Lëtzebuerg. Mir hunn, mir sinn ee vun de gréissten europawäit CO2-Emetteuren. De 16 Februar hate mer den Overshoot Day, dat heescht, datt wa jiddereen, Dat heescht, datt Lëtzebuerg esou vill benotzt, esou vill Energie frësst, datt de 16 Februar schonn de Planéit ausgefriess ginn ass. Do kann d'Regierung sech domadder net bremsen. Si mécht och nach weiderhi eng Steierdumpings-Politik, déi dofir suergt, datt grouss Betriber manner Steiere solle bezuelen, fir datt weiderhi wiertschaftleche Wuesstum soll hei zu Lëtzebuerg entstoen. Si schwätze vun Digitaliséierung, wéi wann dat eng Léisung wier, ouni sech fundamental Froen ze stellen iwwert d'Fräiheet vun de Mënschen, déi a Gefor vläicht och ass mat der Digitaliséierung, an iwwert den ekologeschen Impakt, deen dee mat sech bréngt. Also ass et och keng Léisung. Mir brauchen, mir mussen eis Ekonomie esou fundamental ausriichten, datt d'Leit u sech do kënne schaffen, an der Géigend wou se wunnen, datt se gutt bezuelt ginn, an datt se och, an datt eis Betriber och esou ekologesch wéi méiglech organiséiert ginn. Dann gëtt et den drëtte Punkt, deen d'Welt betrëfft, mee och hei zu Lëtzebuerg. Do kann een awer sech Froe stellen. Mir wëssen, datt mer an enger Situatioun sinn vu risegen Tensiounen nieft der Klimafro. An 't ass alles matenee verbonnen, nieft der sozialer Fro, nieft der ökonomescher Fro. 't ass och d'Fro vu Krich a Fridden oder Krich oder Fridden, wou mer net genau wëssen, a wat fir eng Richtung geet. a wou mer och net ëmmer ganz genau wëssen, a wat fir eng Richtung déi Lëtzebuerger Regierung geet. D'Regierung ass natierlech nach ëmmer komplett op NATO-Trip. Mee dann hu mer jo och en, dat ass eng Nouveautéit, e gréngen Arméiminister. An do hätt ee sech kéinte soen, okay, elo kënnt e Paradigmewiessel, wat soll dat da ginn als gréngen Arméiminister? Maja, de Paradigmewiessel ass deen, datt e Projet de loi jo existéiert, den 7325, deen u sech der Regierung et soll erlaben, fir méi einfach Interventiounen am Ausland ze féieren, ouni iwwert international Gremien wéi d'UNO ze fueren, zesumme mat engem anere Partner. Ween dat wuel wäert sinn, weess een net onbedéngt, mee et kann ee sech gutt virstellen, datt et déi aner Säit vum Atlantik ass, oder wéi och ëmmer, et ass jo egal, a fir do z'intervenéieren, wann e Facteur d'instabilité iergendwou herrscht, wéi een dat och ëmmer kann deiten, well dat ka vläit heeschen, datt et Länner sinn, déi net onbedéngt esou follegen, wéi gewësse westlech Muechten dat ze mengen. Dat ass de grénge Paradigmewiessel an der Militärpolitik. Et ass relativ erschreckend, datt op esou Froen, fundamentale Froen, Logement, Klima, Militär an souwisou och nach déi sozial Fro, datt do u sech sech näischt beweegt. An et huet een den Androck, datt déi heite Regierung et net wouer kritt. Et ass net wouer, datt d'Situatioun hei am Land gutt ass. Wa jiddereen, dee mam Mindestloun, och dee gehéichte Mindestloun hei misst liewen, da géif et net funktionéieren, géif net funktionéieren, well en ze déif ass. Mir hunn ongeféier 10 Prozent vun der Bevëlkerung lieft am Ausland. Wann ee vergläicht, dat ass e bësse esou wéi Portugal no der Kris 2008, ass 10 Prozent vun der portugisescher Bevëlkerung huet missen d'Land verloossen, ongeféier 900.000 Leit. Dat war d'Solutioun vun der deemoleger Regierung, fir de Chômage ze bekämpfen oder den Aarmut ze bekämpfen. Mir sinn an enger änlecher Situatioun u sech. Dat heescht, all d'Problemer, all déi sozial Problemer ginn ënnert dem Teppech gekiert. Duerno freet sech den Här Gramegna, Jo, Lëtzebuerg ass awer nach weiderhi genial. well si soen nëmmen dat, wat d'Finanzmäert hinnen diktéieren. Mir hunn den Triple A, also geet et eis gutt. Mir sinn der Meenung, datt et, datt mer net mat enger Regierung vum Triple A, datt mir net mat enger Regierung vum Triple A ze dinn hunn, mee éischter, wann ee sech déi dräi Punkten ugesäit an déi dräi Partner an der Regierung, datt éischter eng Regierung vun der Triple Null. Ech ginn dann zum Schluss nach op éischter, wéi kann een dat soen, en demokratesche, biergerrechtleche Volet an, deen am Moment scho ganz staark an der Diskussioun ass op verschiddenen Niveauen. Dat ass engersäits, wéi geet et viru mat der Verfassung? Dat ass anersäits, wéi geet et viru mat deem faméise Fichier central? An drëttens, dat, wat mär mengen ze erkennen, wéi d'parlamentaresch Demokratie sech awer verännert huet oder am Gaang ass ze veränneren zu Lëtzebuerg, a wat do och vläicht den Ënnerscheed ass tëschent dëser Regierung oder dëser Mandatsperiod, dëser Legislatur an där virdrun. Ugefaange mat der Verfassung. Also et ass jo elo esou, datt duerch d'Interventioun vun der csv ass elo erëm e bëssen Dynamik an eng eigentlech ganz verstëbsten Diskussioun erakomm. An dann eigentlech misst een d'CSV eleng schonn dowéinst felicitéieren, datt iwwerhaapt emol erëm iwwer d'Verfassung geschwat gëtt an datt eigentlech iwwerhaapt emol erëm driwwer diskutéiert gëtt, wat dat Ganzt soll. Et gëtt gesot op der enger Säit, datt, jo, et ass elo schonn iwwer zéng Joer gëtt un deem Text gedoktert, a mir hu vun Ufank u gesot, datt e vun enger falscher Prämiss ausgeet. D'Prämiss war nämlech vun Ufank un net eng nei Verfassung vum 21. Joerhonnert fir eist Land ze entwéckelen, mee fir eng Zort Toilettage ze maache fir déi gréissten Anachronismen aus der Verfassung erauszehuelen, wéi zum Beispill Den Artikel, lo weess ech en net auswenneg, 39, Le Grand-Duc bat la monnaie, deen Namen, hoffentlech net am Summer, net de ganzen Zäit, kann een sech just dozou soen, also deen Toilettage sollt gemeet ginn, d'Anachronismen sollten erausgeholl ginn, a mir hunn awer vun Ufank u fonnt, datt dat net duergeet als Approche. Op där Basis ass awer elo zéng Joer laang geschafft ginn. An et ass deen Interlude gi vun 2015, vun deem Verfassungsreferendum, deen d'Regierung jo, oder d'Regierungsparteie mat Glanz und Gloria fäerdeg bruet hunn an de Sand ze setzen. A schonn deemools hu mär gesot, Mee der kënnt dach net dohinner goen an Dräi Froe stellen, am Ufank waren et der jo nach véier. A wee Jo seet, deen ass fir d'Regierung, a wee Nee seet, ass géint d'Regierung. Dat ass jo suicidaire. Dat huet jo iwwerhaapt näischt mat enger gesellschaftlecher Debatt ëm d'Zukunft vum Land ze dinn an ëm eng generell Ausriichtung. A mir hunn schonn 2015, Dat gemeet wat csv elo esou kleinlaut anfuerdert, nämlech mir hu Propose gemeet, wéi eng Froen een dann nach weider sollt stellen an deem Referendum. An et war witzegerweis keng aner politesch Kraaft wéi csv, déi am vehementsten do dergéint war. Et soll een d'Leit net iwwerfuerdere mat Froe vun deene se méi oder manner keng Anung hätten. Elo, 5 Joer drop, stelle mer da fest, datt csv eng Positioun anhëlt oder schéngt anzehuelen, déi déi ass, déi mär virun 10 Joer, also ab deem Moment, wou deen éischten Entworf publizéiert ginn ass, 2009, gemeet hunn. Mir hunn dorops hin, well mer fonnt hunn, datt déi Ausriichtung an dee Kompromiss, dee vun Ufank un drënner luch an datt déi Prämisse net gutt war, hu mir eng Eegepropositioun ausgeschafft. A mir wäerten déi och an den nächste Wochen a Méint, wann et jo dann elo awer zu där Consultatioun, Informatioun, Sensibilisatioun vun deene sou onsensibele Bierger sollt kommen, wäerte mär déi Propos natierlech och ganz staark maachen an och probéieren, de Leit ze erklären, wat eiser Meenung no an enger Verfassung vum 21. Joerhonnert misst drastoen an och, datt mer probéieren, de Leit ze erklären, wat déi eigentlech gesellschaftlech Debatë misste sinn, déi an enger Verfassung sech erëmspigelen, wéi d'Fro vun de sozialen Inegalitéiten, déi zu Lëtzebuerg, Rekordwäerter zënter dem Enn vum Zweete Weltkrich erreechen, wéi d'Klimafro. Dat si jo déi grouss gesellschaftlech Erausfuerderungen, a mär mengen, déi mussen sech och an enger Verfassung erëmfannen. Bon, ech hunn am Ment den Androck, wéi wann d'CSV e bëssen, Angscht virun der eegener Courage hutt. Gëschter an der Presidentekonferenz hu se vill méi versöhnlech Téin erëm ugeschloen a gesot, jo dach, si wieren awer net dergéint, datt déi Informatiounscampagne gemeet gëtt, just déi grouss, déi grouss Angscht, d'Leit kiinten eventuell Nee soen. Jo, wann een esou dat Ganzt abordéiert, da riskéiert een effektiv, datt d'Leit Nee soen, well een iwwerhaapt keng, well een iwwerhaapt net de Leit kann kloer maachen, datt dat. iergend eppes Sënnvolles, Sënnvolles ass. Affaire à suivre. Ech mengen, datt mer op där doter Fro ganz gutt opgestallt sinn. Wéi gesot, mer hunn e fäerdegen Text, dee sech u groussen Achsen orientéiert. Deen hu mer proposéiert a mer freeën eis op déi gesellschaftlech Debatt a mer wäerten och do eis Proposition probéiere ganz staark ze maachen. An et ass, wéi gesot, eppes, wou mer an der Rentrée wëssen, do hu mer eist Wuert wierklech matzeschwätzen. Dann déi zweet Aktualitéit ass d'Diskussioun ronderëm de Fichier central, wou mer an deene leschte Woche sou häppechersweis ëmmer eenzel nei Elementer gewuer ginn iwwert d'Praxis vum Fichéieren, vu Bierger. An et ass immens komplex. An ech hunn nach gëschter, mengen ech, gesot, datt eng wesentlech Dimensioun vun der Problematik ass mär zum Beispill eréischt gëschter an der Kommissiounssëtzung bewosst ginn, déi virdrun net war. Den eigentleche Problem, mengen ech, besteet doranner, wann een et wéilt politesch resüméieren, datt mer zënter der dem SREL-Skandal eng lues awer sécher Verschibung hu vun Aktivitéiten, déi virdru geheimdingschtleche Charakter hunn, déi op d'Police iwwergaange sinn, net an engem grousse Worf, Mee dat ass e Prozess, dee méi oder manner lues iwwer mol e Gesetzestext hei, mol e Gesetzestext do, dohinner iwwergaangen ass, bis hin zu deem Stand, wou mer haut sinn a wou mer, wou ech zënter gëschter zumindest weess, datt all lëtzebuergesch Administratioun, staatlech, en indirekten Zougrëff op dee Fichier huet, mat Konditiounen, déi iwwerhaapt net weider definéiert sinn a wou iwwerhaapt net kloer ass, a wéi wäit dat vun den Administratioune benotzt gëtt. Dat Eenzegt, wat mer wëssen, dat sinn déi Fäll, déi bekannt gi sinn. Den Här Fürst, wat zwar nach eng speziell Situatioun war mat der Justiz, mee awer och Leit, déi op Nationalfeierdag da bemol ausgeluede ginn opgrond vun enger enger Moralitéit, also eppes, wann dat kee juristesche Begrëff ass, wou dann eventuell eenzelne Leit, eenzelne Leit net passt. Dat ass scho relativ wäit an enger Logik vun engem, vun engem Stat, dee seng Bierger duerch an duerch, duerch an duerch, kontrolléiert an wou esou Renseignements généraux'e zesummefléissen a méi oder manner een ëmmer méi grousse Fichier, wou all d'staatlech Autoritéite quasi en Accès dorobber hunn. Dat wat erstaunlech ass, den David huet virdrun dräi och fir eis als Lénker wichteg politesch Sujeten ugeschwat, Logement, Klima an d'Fro vu Krich a Fridden. An hei si mer an engem Beräich, wou mer erëm eng Kéier, wéi bei deenen dräi Punkte virdru, mat grénge Ministere befaasst sinn. Dat ass schonn erstaunlech, datt déi gréng och an där neier Mandatsperiod eng zentral Roll spillen. An et muss ee soen, Zumindest ee vun den zwee grénge Ministeren ass komplett depasséiert vun den Evenementer. An et gëtt engem ëmmer méi bewosst, datt d'Justiz effektiv an den leschte 6 Joer dee Beräich war, wou iwwerhaapt keng Fënsteren opgemeet gi sinn, wou et iwwerhaapt keng gesellschaftlech, biergerrechtlech Fortschrëtter gi sinn, déi et effektiv an anere Beräicher vun der Politik vun där sozial-liberaler Koalitioun gi sinn. A mer sti quasi viru sou engem ganz verstëbstene Kuerf vu Praktiken, wou et keng wierklech legal Basis ginn, ausserhalb vu rechtsstaatleche Prinzipien a Normen. A mer stelle fest, datt zumindest deen ee vun deenen zwee grénge Ministeren, nämlech de Justizminister, komplett depasséiert ass mat den Evenementer, wou en, enker net weess, ob en sech muss hannert der Procureure générale verstoppen an gläichzäiteg dann an der Chamber seet, e misst sech viru si stellen. Béides gläichzäiteg ass schwéier an et erkläert vläicht déi Pirouetten, déi en Ament am Gaang ass ze dréinen. An da komme mer zum drëtten a leschte Punkt, wat déi, wat déi Froen ugeet, nämlech d'parlamentaresch Demokratie, déi jo och elo an der Diskussioun war, well fir d'éischte Kéier zënter Joerzingten d'Oppositioun geschlossen d'Chamber verlooss huet. Ech sinn nach ëmmer der Meenung, datt dat eng absolut richteg Decisioun war, well se geet zeréck op d'Violatioun vum Chambersreglement duerch de Chamberspresident, wat a mengen An ganz grav ass, an nach méi grav ass, wann de Chamberspresident, deen. deen déi representativ Demokratie vertriede muss, ëffentlech seet, Mär brauchen net ofzestëmmen, well mer wësse jo souwisou, wéi et ausgeet. Wann dat d'Ausso vum Chamberspresident ass, da muss e verstoen, datt d'Deputéierten alleguer erausginn, well dann ass den eenzelen Deputéierten iwwerhaapt näischt méi wäert an ass dat, wat e seet, och iwwerhaapt näischt méi wäert. An ech mengen och, datt d'Majoritéitsdeputéierten, op jidde Fall mat enger Rëtsch, mat deenen ech geschwat hunn, net frou sinn iwwer déi doten Aart a Weis. An da gëtt am Moment eng Diskussioun gefouert, datt d'Chamber sech emanzipéiere sollt, datt se par rapport zur Exekutiv méi eng wichteg Roll sollt anhuelen, souwuel wat d'Kontrollfunktioun ugeet, wéi awer och wat Eegeninitiativen, eigentlech legislativ Pouvoiren, sollt stäerken. Dat ass eppes, wou mär komplett domadder averstane sinn. Wa mer awer kucken, wéi et am Moment ausgesäit, datt all déi Initiativen, déi geholl ginn, éischter a Richtung gi fir d'Regierung respektiv d'Majoritéit méi staark ze maachen an der Chamber, dann ass dat awer eppes, wat eis e bëssen opstéisst, wann ee gesäit, datt mer elo endlech d'Ouverture hunn, datt d'parlamentaresch Mataarbechter, wéi an all eisen Nopeschlänner och, kënnen a Kommissiounssëtzunge goen, mee et gëllt awer just fir déi, déi de Rapporter stellen, an dat ass nun eemol d'Majoritéit. Dat heescht, d'Majoritéit huet erweidert Rechter kritt, fir kënnen, wat absolut noutwendeg ass, fir kënnen parlamentaresch Mataarbechter mat an d'Kommissiounen ze huelen, well et ganz oft, Dossiere sinn, wou ee sech wierklech verdéift aschaffe muss, fir dat ze maachen, an d'Oppositioun huet dat net, bah, da muss ee soen, da gëtt eigentlech just nach d'Regierungsmajoritéit gestäerkt. Wa gesot gëtt, d'Chamber an d'Chamberverwaltung misst opgestockt ginn, menge mer, datt dat och richtig ass. Als Zuelevergläich, D'Chambre des Députés huet 100 Mataarbechter, d'Chambre de Commerce huet der 200. Alleng do gesäit ee schonn, wéi Muecht, wéi Muecht zu Lëtzebuerg verdeelt ass. Mär mengen och, datt d'Chamberverwaltung muss opgestockt ginn. Mee dat kann awer net heeschen, datt se da just der Majoritéit, zouschafft, mee da musse wéi wierklech de wëssenschaftlechen Déngscht an anere Länner och fir Oppositiounsparteien an Oppositiounspolitiker Zougang, also erreechbar sinn an och hinnen hëllefen an hirer parlamentarescher Aarbecht. Duerfir, an dat ass, mengen ech, de Résumé, dee mer zumindest wat deen heite Volet ugeet, kënne maachen, ass Gambia eent, ass ugetrueden domadder, fir d'Fënstere grouss opzemaachen. Gambia zwee ass am Ment am Gaang, déi oppe Fënstere zwar vläit oppen ze loossen, mee d'Rollueden ganz ferm erofzeloossen.